Hei, watch out ble ti'n mynd, go boy! O, ti bwrwad mewn i fi! Na ge, ti sydd dan dra lawr fyna. O, wel, mae gwell fyw da ti lan fyna. Fel efo ti wedi edrych ble wyt ti'n mynd? Oh, boys bach. Be, twll llygad sa fi'n bac y menu, fe? Tef lan, mae gwell pethau da ni'n ei na cwmpo yn bas. Aww, sori! Yy, paid edrych nawr, ond fi'n credu bod rwy'n mas yna watcho ni. Cer lawr a twpsi! Helo? Helo? Helo? Helo? Hei, sdim eisiau gwyddi, sonyn? Drwmig clyw? Na. Wel, well i ni yn gyflwyno'n hunain. Fi yw... Log, a fi yw... Tal. Na, na, fi yw log. Ie, yeah, a fi yw tal. Tal, a... Log. Tal. Log. Reit, mae na di sorto. He, pwy yw'r bobl mae gyd anyway? Wel, uh, fi'n gweld Rhiannon pant o bara eisiau rhoi fyna. O, oh, fi di clywed bod hwnna'n dipyn o haden. E, yn ywedig ar nos sadwn. O, a mae ma Alex Fatôn eisiau tref yn cwr? Ti di clywed y letes amdano fe, de? Do. E, os sa'n credu mae fan hyn yw lle i siarad am ni. Na, ti'n iawn. Reit, beth oedd man ni cyn bod ni'n cael ei distyrbod ar rhain? O, wyt cwtio wyn ni? Yr un nonsens, sir. Beth oedd cyn ni? O, ie. Wylo rhywbeth i ddwgu nhw ni. Cos ni yw'r lladron. Lladron llewyrchus, pen i gamp, pen y bont. Ie, a ni'n good robbers hefyd.

Reit, gwell i fynd, ydych chi'n golio cyn bo hir. Bant â ni! Bant â ni! Bant â ni, ie!

Helo! O'n i ddim yn gwybod bod visitors dyn ni, chi gyd yn iawn? Ydyn! Falch i gweld bod chi wedi gwneud eich hun yn gytrefol, dy beth? Sori. Fi yw Becca. Fy nyn i fi'n byw gyda mam. Mae mam a fi sydd wedi bod ma'r ti dad rydeg bant rhyw fenyw o Capel y Wan. Ond fi a mam yn deall ein gilyn iawn. Peidiwch â becso amti ni. Fi'n dechrau swnio fel eirian mes y bord nawr. Siarad am mam, chi'n ei gweld yn biti'r lle? Na. Na? Wel, alla i garantio, fe fyddwch yn ei glywed e cyn bod chi'n ei weld e. Beca! Ti sy'n a! Be wedes i? Ie, mam, fi sy'n ma! Helo, Calon Cabbage. Mae e'n neis dy gael ti gytre yn saff mae heno to. Ww! Wyddes ti ddim bod ti'n rhywbeth yn ffrims da ti? Iww! Wel, mae fwy o wmff na trefetha, ond sdim dil digon o wmff ma. Fi'n gwybod, we'll try it unwaith eto. A tro hyn, yn lle un iwhw, gewn ni ddoi, please. Iwhw, iwhw! Reit! Yoo-hoo! Wel, by rhaid mi erbeth neis i ni gyd i dy nawr. Ei, mam, fi'n gwybod beth yw neis chi. Dim mam yw'r coc gorau yn y byd, ond mae fi yn trial ei gorau, chwarae teg. Ei mam, sy'n rhaid chi dechrau coginio nawr, achos mae eisiau'r ford yna i wneud gwaith cytre. Ooh, anything diddorol? Hanes merched Beca. Ooh, yes, yes, I know. Nhw oedd yn llosgi hawdur yn Saeson nawr, nag efe? Nage, mam. Meibion Glyndŵr oedd rheiny, mam. Merched Beca. Nhw oedd yn torri tollbyrth lawr o stwff fel ni. O! Ladies Tâj, ti'n twlu eich ti'n siarad ambiti. Nage, mam. Mae Merched Beca yn rhan o hanes Cymru. Maen nhw'n rhan o hanes yr ardal 'ma. History, mam. O! Pam 'set ti'n gweud taw history gwaith cartref 'da ti, han? Jiw! Nad yw e'n amlwg mae'n cael ei thalent o, a'i good looks. O, odi, ma fe.

Well i chi fynd i paratoi te, achos ma'... Chi yn cofio bod Twm yn dod draw i de heno? O! Yes, yes! Twmi bach! I do like that bachgen! Reit, nôl â fi'r gegin i wneud another speciality arall. Twdalŵ!

Tra-la-la! Gyda nonsens! A dyna weld beth sydd dan ni yma. O, wel wedi ddim byd gwerth dwgyn da rhain o'ch ar hyn, no? O, dim ond ffecs oedd ar ein hyn. Hei, ond gethon ni werth arian mawr yn sarne, do fe? O, do. A pob un yn gwybod bod twrcis yn talu'n dda, da. Reit, dyr ni gael gweld beth sydd dan ni, de. Beth ti'n neud, de? So ddeithrwyn a gweld ni? O, ta beth i fi wneud? Mae fe'n rom. O ti oedd moyn gweld be wedani? Iawn dim mas fan hyn. Mae nhw yma am fusnes i gyd i ddechrau. A cluste mowr a moch bach. Moch? Ble ti'n gweld moch? Dyna ni welo hideout. O, wel, ni out yn barod. So na gys eisiau rhoi ni nawr yw haid. Got a lap, a dear it. O, beth sy'n man y ti nawr? Just dilyn. A dilyn na bach nes nôl de. Neith hwn y job yn iawn. O, ond so ti'n meddwl bod rhywbeth yn byw mewn fyna? O, paid bod gymint o fabi a ceri ôl y stwff na. Na, na, cer di mewn ag e. Ti just a safe at the job. O ti ffindiodd y blinkin ogof na? Iawn, fi yw'r boss, a fi'n gweithio ti i fi mewn â stwff.

Wel, sa'n gwybod. Mae lot o rhyw bethau od mewn na. O, fel beth? Wel, sa'n gwybod. Cael di mewn i bipo. O, oh, reit. A bri copi mewn na. O, dyr e ddoi mewn da'n gilydd, e. O, mae'n dywyll 'ma! Gad fy ngos i'n rhydd! Sai'n twtsio dy gos di! O, dere ni cael ffindio stwff 'ma i ni gamu mas o 'ma. Co nhw fan hyn! Aw, be oedd hwnna? Dy stwff od di! Blincin llyfr! Sdim eisiau hwn arno ni!

O oh, ie, yeah. a dim gair wrthoch chi, reit? Ie! Yeah.

Wel! Chi'n dead heat yn o. Oh! So ti still wrth i fe niw? O dw mam. Wel, mae fe bound oed yn boring, yr oll history ma. A dweud y gwir, mam, mae fe'n eitha diddorol. Fi newydd ffeindio mas bod merched Becca, a na, na, dim ti'n darslu chi nhw, mam, wedi bod yn cwato Mewn ogof yn yr ardal hyn! Jiw, jiw. Na interesting! A ni'n meddwl, falle le twm 'da fi chwilio amdano fe. Ie, ie, good idea.

Rhyw delights! O! Fi'n staru efo Misus yy... Ei, sai'n credu llais y dimogi delights dy fam heno 'to. O, ti mewn am treat, Sarah. Mam yw Delia Smith yr ardal. Delia Smith? O reit. Ie, be sy wedi bod mlan 'na ti heno de?

Yeah. Anyway, beth o... Beth o ti'n gweud am y gwaith capta yna? O. Oh. Iawn, ti'n gweld y map yn iawn gyda'r ogof yn y canol? Mm -hmm. Oes rhywbeth amdano'r ardal i ti'n gweld yn gyfarwydd? Gyfarwydd? Wel, wedi ti weid, mae... Um, mae rhywbeth yn, rhywbeth yn debyg i fwnci, nhw e?

Dim lot. Oh, map o'r ardal yw na. Mae'r ogof ar ganol tir dy ci. Ond Tom, na fydden ni mo'n i ti weld. O, oh, ie, yeah, wel... Ie, o'n i'n gwybod na, o'n i'n swn ti'n i'r gos di. Mae Tom, o'n i'n meddwl, allu di a fi mynd draw myna nawr i wylio amdano'r ogof, ie? Yeah? Nawr? Ti'n meddwl bod i'n mynd bach yn hwyr heno de? O na, dire Twm, gewn ni laff. O, os i ti'n dod. Twm. Ie. Yeah. Os ewn ni nawr. Ie. Yeah. Felly welwn ni ysbryd Beca! Wedest ti ysbryd? Simon yn agos i'r lle os mae ysbryd na. O! Sdim ots i ti a Tom, dim ots! O na, mae'n siŵr well fi'n neud yn siŵr bod Seran gyda gytre saff y fe. O ie, achos fydden ni ddim yn moyn dim byd gwael i ddigwydd i

Ffach, mae nhw o'r fa! Ti'n iawn? Hei, es i am bisiad yn y claw o gynne. A, oedd wedi troi'n icicles cyn bod e'n twtch ar llaw. Dara lap o dire. O, o log, sa'i lico ni mas fan hyn. O, mae'n atgoffa fi o stori Little Red Riding Hood pan o'n i'n fach. O, so ti'n meddwl bod blai yn mas fan hyn hefyd, wyt ti? O, wrth gwrs, nag os e. Mond yn nos dyrier mae'r pethau ma'n digwydd. Aww! Hysht! Be? Clywes di hwnna? O, clywed be? Hysht, achan! O, log, beth sy'n mlaen am biti?

O, mae pethe odd yn mynd mlaen yn y lle yma. Allwch chi feddwl bod fi wedi cerdded trwy ddo Bristol Zoo a nôl ar Sony Anifeiliaid sy'n mewn mewn co? Dren i Sir Twm a'i gar y cwmni fi. I, i gwtio lan dy fe. A pwyso mhen yn erbyn ei chest e. A chlywed ei calon yn curo. Ond na fe, Mae fy lywyr i fysi gyda'r hyn sydd arna. O be si mor special am dy hi ta beth? Be sydd â hi sydd ddim dy fi? Oce, okay. felly bod ei choesau fi byti pum troedfedd hir. A mae wallt i wastad yn berffaith. Ond pan mae'r tongoedd ffraint o lemwn yw i, o, mae mor ffeg, so fe hi tannedd fwy ffeg. Fydde hi'n cael ei gwerthu ar y black market. O, Twm! Ti mor ffynni! O, Twm, ti'n gorgeous! O, Twm, ti moyn fi hol beth i ti, Twm? Ti moyn fi neud hwn i ti, Twm? Ti moyn fi stachu dy ben ôl di, Twm? Mae dechrau wylo am yr ogof yn yn dechrau danto arna i. Fi wedi cerdded dros do Gymru a nôl, a fi ddim wedi gweld dim byd to. Ei, fe lleswch chi helpu fi. I chi wedi gweld ogof yn biti'r lle? Odi! Chi wedi yn lle? Dim ond. Ei, So chi lawr fan hyn, mae'n dod be chi'n edrych! Mae'n amlwg bod neb wedi bod ma ers sbel. Mae'r tyfiant yn mynd i gorchuddio ceg yr ogof i gyd. Wel, sa'n gwybod os fi mam i mewn nawr! Beth os mae pethau horrible mewn na? Pethau sy'n ffitio fi fyw? Creepy crawlies neu wapeth sy'n efo cornel mewn na? Na. Mae rai fi dangos i Twm bod fi'n fwy o ferch na'r hyn sir o'na. Iawn. Cofi mynd. Oh my gosh, mae'n dywyll mewn yma. Sa'i wedi bod mewn gymryd o dywyllwch ers i mam wedi rhoi ffynol rhwng y sofa a'r ffenest. Waw! Beth yw hwn? Mae'n mae'n edrych fel rhyw sort o lyfr. Wel, sdim gobeth i fi ddarllen e mewn man 'yn. Mae lower i dy well. Mae fe'n edrych fel rhyw fath o dyddiadur. Dyddiadur Owen Edwards. Dydd Llun, Mehefin y bedwerydd ar bymtheg. Dim ond un o'r dyrfaoedd wedi gwisgo fel menyw heddi, a Meic Bowen, ffermwr o Drylech oedd hwnnw. Cafodd pob un o'n honno'n sioc pan roddodd Beca ei hun winc fawr i Meic Bowen wrth iddo fynd heibio. Dywedodd gwraig Meic Bowen wrthaf wedyn fod golwg ofnadwy arno.

was like me! Don't you wish your girlfriend was free like me? Don't you? You! Wel, chi wedi dyla fi'n wai tandir nawr. Fi wedi cael gafael ar y llyfr newydd ma. Coginio Dajin. A mae fe'n full of recipes gwahanol iawn. Fel, chicken and strawberry pie.

A'r un fi'n mynd i reid i chi heddi yw mixed veg truffery. Reit, ingredients. Adwch y sugar free jelly. Then! Adiwch, siwgr! Yna, adiwch llaeth. Ooh, oh. Cymysgwch yn dda. Then, Adio tri wi. Tri. Gwisgwch. Gwisgwch beth, gwelwch? Oh, anyway. Reit. Adiwch, yfed! Cymysgwch yn dda unwaith eto. Mae fe'n swno'n lyflu. Then, custard ar y top. A PC ddecorator! Ww! Wy'n credu bod yn fyster PC yn barod. Chi moyn i weld e? Chi'n siŵr? Ma'n i off de... Oh!

Fi sy di bod yn neud mixed veg treyffl. O reit. Ti'n iawn? Gyraeddes ti gytre yn saff neithiwr? Do, popo draw wel os ma Beca mo'n mynd i wlo'r ogof na heddi o'n i. Wel! Sodi di codi to? Fi di codi. A roi shout i fi nawr. O reit te. Beca! Beca!

Na, na, yr ogof oedd hi'n siarad am beth i'n eithwr, come on, gyda'r merched beca o'r busnes na i. O, dylen ni ddim mynd dau. Ni mor dwbr o. Ti'n mo ble mae'r ogof? Na, no. O, aroswch i wneud. Ei, mae'r un llyfr, dwi fi gytre.

Sai mor ifanc a beth o'n i, twel. Ie, wel, ma' wnna'n funed e. Ch'mo', ma' Beca wrth 'i hunan rywle, nag yw 'i? O! Stopa becso am Beca! Fydd 'i'n iawn. Ma' black belt 'da ddi'n liwdo! So paid â becso, babes! Babes? Ie, chi, chi digon hen, ma' wnna'n fam i fi, Misus B.

Salmon a chiwcymbyr? Na, byddwn i'n iawn, diolch. Na ni then, siwtwch eich hunain. Gobeithio newch chi ffeindio'r ogof na. Byddwch yn ofalus, mae sôn bod blaidd biti'r lle. Blaidd? O, ei, cofiwch fetr mae'n gyd, beth?

A pwy ydych chi de? Wel, Twm i fi, ychel. A, no, co Mrs Bean, ysdi rhan hwnna mas o bwff i gyn. A i ni am ffrindiau ni mas ffrind yn hwylo am Becca, so mae'n oh, mae a goll mas rynle. Wel, helo. Helo. Pidwch becso, fi ar goll, fit. Oh. Um, ond uh, fi siŵr ffeindiau bed and breakfast rhywle heno. Wel, os na ffindwch chi bed and breakfast, wy'n neud brecwast

Brais bach. Come on, move it. Fi di cael e! I've got it! You've got what? Walle bod yn ffrindiau ni'n gofyn am Becca! O, walle bod chi'n iawn, Mrs Booth! A bod nhw'n gofyn ar ogol! A hwnnw fe, ei, chi'n gwybod ble mae'r ogol? Chi'n gwybod ble mae'r ogol? Pwy mae? Drop yn hyn! O, dyma, ei, to. Ffrad! Wedi gweud o'ch chi'n ffrad ys nawr? Fi sy'n gwybod!

Sdim rhyfedd bod chi'n confused. Mae'r same man symud. Ie, a sdim rhyfedd bod ddim digon o arian gyda'r cyngor sir i roi ni fel ffederasiwn. Sdim digon o arian yn nhw edrych ar ôl Sains i hunain. Wyt ti'n pointo'r ffordd iawn? Ti'n siŵr? Ni oes eisiau fi roi clowdyn i ti. Reit, come on, ffordd enw e. E, chi'n siŵr no, Mrs B? O, yes, yes, Tomach. Ni wedi cymryd ask the audience. Do. Ni wedi cael yn 50-50.

Wel, mae silly i neud, ydy fe? O! Ei, falle ti di helpu ni nawr. And how is this one, man hyn? Gonna help us find my little Becca mas fan ar rwle. Reit, mae'r ogof hyn ar tir eitha cuddi nag yw e? Odi, so mae hwnna'n meddwl, mae hi'n gwybod ble mae fe nag yw e? Odi! Nag wyt ti, Sarah? Falle bo fi, falle oh. bo fi ddim. Pam ddylen ni y helpu chi? Achos bod Becca bach ni mas yna a fe ni'n trwy'r nos. Oh!

Reit, checio fo popeth da ni'n arog o fo honco. Wedi mynd ar rhywbeth? Ie. Yeah. Ei, mae'n edrych y teip i ddwgyn, o dyw e? Na! Diolch! Sa'i di dwgyn dim byd am y enw da honco. A beth am nhw gyd yn gweud, a beth yw dy enw di anyway? Beca. Wel, Beca, a ffeindiais rhywbeth mas y biti de. Ferched Beca. Hei Beca, merched Beca. Do, a dweud y gwir, ffindes i ddyddiadur pwysig iawn, a wrth i fi ddarllen y dyddiadur hyn, mas pwy oedd wedi sgwennu fe. A un o arweinyddion Merched Beca oedd e. A wrth i fi ddarllen mwy, ffindes i mas bod e'n perthyn i fi. Oedd e'n hen hen, hen hen, hen hen, hen hen, hen hen hen, dad ci i hen hen wncol yn fam. A chafodd ei, a chafodd ei chladdu yn eglwys Pen y Bont. A ffeindiais di hwn i gyd mas? O'r llyfr hyn a ffeindiais i yn yr ogo. O, i fi ffindiodd hwnna! Fi dywel! Mae swndo i fi bod llyfr hyn gwerth fach o arian ar holl hanes ma. Allwn i neu ffortiwn hwn yn y farchnad hen bythe. Hei! Dim un o chi ffindodd y dyddiadur na, fi ffindodd y gynta! O, plis rhowch e nôl, bydd e mor diddorol i fi a'n nheulu i ddarllen. And the computer says... No. Fel wedodd Locke, allwn ni wneud arian mawr mas o'r llyfr hyn, a wedyn... Bydd dim rhaid i ni ddwgyn wrth bobl tlawd ar ardal yma. Tua dim byd gwerth i ddwgyn. Fel chi sy'n mas fyna. O, please, rhywch yn ôl. Iawn. Os rodwch chi ddyddiadur 'na nôl i fi nawr, na'i addo peidio gweitho neb bo' fi byth wedi cwrdd â chi. Iawn? O ie! Na! O ie! Na! Ie! Na! Roi hwnnw i ti yn yr ogof nes bo' ni'n gwybod beth i wneud â ti nesa. O na, na, plîs, plîs ddim yr ogof, ma' pethe od yn mynd lan fan'na, plîs, paid! O! O Nog! O falle bod point 'da di ti'n gwybod? Os o ti'n gwybod beth sy'n mewn fyna, na mas fan hyn hefyd. Ie wel maen nhw'n eistedd mas fyna yn neud dim byd trwy'r nos a so chi wedi gweld dim byd dych chi? Fi'n gwybod! Chi fel o'n helpu fi! I chi? O, pam mae rhaid i chi helpu fi? Please?

Dau! Tri! Ww, da iawn chi! O, be newn ni? Nawr te. Beth am ganu can? Pan fo'r eiran wyn gan Dafydd Iwan. Eira? Pwy Eira? Ei, fi'n gwybod bod hi'n ôl ma, ond sa'n gweld Eira yn unman.

Hei, fi falch i weld bod chi wedi ymuno gyda ni to. Fel chi'n gallu gweld, ni dal yn hwylo am Becca a'r ogof yma. O, gobeithio ffindio ni ddi sŵn. Wy'n credu bod yn blisters hi'n dechrau cael blisters. Ei, wedys ti bod yr ogof mo'n draw ffordd yn rhywle?

Falle mai nhw oedd e! O pwy siŵr? Dyna fe eto! Ei, mae rhywun yn dod, dewch i fwato gloi. Come on, you. Ei, o rhywun ma jes na? O nhw hylon feca, we nhw! Pwy ffordd ddathon nhw?

O, Nefi! Mae dal un problem gyda ni. Le mae Becca?

A beth am y llyfr? Mae fe dan dad dynion drwg! O na, sa'n credu bod eisiau ti becso am ti nhw. Mae nhw'n rhi dwp i ddeall rhywbeth fel la. Ond nas fod ti'n deall, ond nhw'n meddwl gwerthu fe a wneud elw mawr mas o fe. O. Ei, efe llyfr hyn ti'n siarad am? Y llaw rubbish, os ti'n gofyn i fi, na. Wel, o'n i ddim yn gofyn i ti, Sarah. Mae'n amlwg bod ti dim diddordeb o gwbl am unrhyw fath o hanes yr ardal ma. Yr, unrhyw, yr unig diddordeb sydd y ti yw pa fath o mascara i ti'n wisgo mas ar nos Sadwrn. Tom! So ti'n mynd i adael i fi siarad y fi fel na, i ti? Beca! O, drych. Fi mor sori am gadw ti lawr fel la. Na fi ddim yn ei eto. Oh, I do love a happy ending. Reit, pawb i ti ni, mae parti. Oh, yes. Oh, a beth am pawb arall, mam? Oh, yes, yes. Everyone's invited! Mae Mrs B'n cael parti! Oh,